ایہ قرآن کریم دا قصہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جہرے ویلے نمرود ملعون نے بھاج سٹن دا پروگرام بنائے جرا اون چیخا بنائے اے میں نہیں جاندا جو اون دے شعلے دی بلندی کتنی آئی اتنا جاندا جرا لمو آوے ہا ترائے میل کنے جرا اگو تے قدم رکھدا بھا دا سیک سڑے دا اجھو پچا دو پوا دو مخلوقہ حسن کال کرچی کو جلے پتہ لگے جو سارے نبی کو ظالم دا بچہ حرامی بھائی سٹے نہ پائے او جتھو لدھس پانی گو جس چون جت پاتس تے بھا دے اے آئیے جنہ بھا ہو گئی کائنا پچھوں پچھے نے جیرھے کھڑے ہن کتھاں ویندی پئی انہیں آکھیا بھاہ بجھاون کیرھ شاہ نال پانی نال انہیں آکھیا پانی کتھاں آیا ہوں آکھیا چون جی انہیں پچھے تانس کیتی بھئی یہ پانی تے جڑی بھاہ اے پچھے جڑا جواب دیتے ہوں تانس دے بھئی کیا کرے تھی جے انہیں آکھیا نمرود ال بھاہ وسماوان لو جڑا پانی چون جی چپا آیا

جر سودھے پپل باطل دے پٹ بنڈھو دور بھکا آئیاں جرا بھوت بلند پرواز تے ہا اوندے پچھ تائیں پر بدوا آئیاں جرا بھوت بلند پرواز تے ہا اوندے پچھ تائیں پر بدھوا آئیاں جاندا اے آکھ گال کڑچھی اے گال کڑچھی میں نہیں آکھی اوندے عکس اچ میں آدا پیاں جیہڑا بھوت بلند پرواز تے ہا، اوندے پچھ تئیں پر بدھوا آئیاں جاندا خالص خون اے او سمجھے سئیں رت دی پت رکھوا آئیاں جاندا خالص خون اے او سمجھے ہا جاندا خالص خون اے او سمجھے۔ سئیں رت دی پت رکھوا ایوب دے لوک بھا دو زیادی توجہ ڈے میاں نو دے وزن دو جے وہ اے چدھارو جو دید ماری اس کسائیں میری روح کھڑی آئی اوں میری روح نالا گو دو چار گالیں کیچن جے دا خالص خون اے او سمجھے سئیں رت دی پت رکھوا ایاں غم خار ڈسا تاں کیا سمجھے ایں ازایو وقت ونجا ایاں غم خار ڈسا تاں کیا سمجھے ایویں ضائیو وقت ونجا آئیاں مائیں گئیاں آئیاں مائیں ڈسڑے کیا کھو آئیاں کیا مائیں گئیاں آئیاں مائیں ڈسڑے کیا کھو آئیاں کیا پا آئیاں بھا بجھدی لاہی میڈے علم چ ہا میڈی حاضری ہائی بھگتا آئیاں بھا بجھدی لاہی میڈے علم چ ہا میری حاضری ہائی بھگتا آئیاں میری روح پوچھے گئی حاضری لگائی یا گمیا کام ہی کی تھی وہ ایک کام بڑا کی تھا ریسا نہ ہا تاہی میری گال توجہ نال سنی ہے دسیں دی ہاں میری حاضری ہائی بھگتا آئیاں بے مثل کریم دے کاغذیں وچ قانون دی شک ودھوا آئیاں بے مثل کریم دے کاغذیں وچ قانون دی شک ودھوا آئیاں میں ابراہیم دے حق اچ ہم قرآن اچ ناں لکھوا آئیاں میں ابراہیم دے حق اچ ہم قرآن اچ ناں لکھوا آئیاں فاطمہ رضی سوال کیتے بھائیو قرآن اچ ناں لکھوائی اگا شبی اوں اچ میں دا جڑا کم ہے میں کیتی کھڑی ہاں تاں کو میں ایو کچھ کریں دیاں جو تاں میری گال سنیے نشانی دے دیاں گونی آپ جڑا حرم تو بانگ دی کاؤ آوے جݙاں حرم توں بانگ دی کاؤ آوے سل فور اذان دو کڈھ پوویں سل فور اذان دو کڈھ پوویں جتھاں کڈھݨ دی طاقت مک پووی حق حیدر ٻول کے اڈھ پوویں۔